Lura l-programm Kalamita, mill-ġdid nerġgħu insellmu lit-telespettaturi li bħalissa forsi għadhom kemm ingħaqdu magħna b'dik id-daqsxejn ta' te jew kafè li tieħdu wara nofsinhar u nilqagħkom għall-kumplament tal-programm tagħna tal-lum. Aktar mistiedna waqt il-programm u bi pjaċir nistieden issa lil Kane Said illi ġej mill-Fondazzjoni Logħob responsabbli fil-fatt huwa il-manager tal-komunikazzjoni u għandna xi mistoqsijiet u domandi l-ewwel nett nirringrazzjak Cain talli erġajt qiegħed magħna għall-programm mhix l-ewwel darba li ġejt fil-programm tagħna mhux vera? Le, mhux l-ewwel darba nsellimlek Veronika u nsellem lit-telespettaturi kollha. Mela għaliex l-iscreen time fosthom logħob virtwali eċċessiv jista' ma jkunx tajjeb għal saħħet uliedna għaliex illum jitkellmu ħafna fuq anke fuq il-laptops fuq il-mobile biex ma nħalluhomx ħafna għaliex mhuwiex daqshekk Mela, ħalli nibdew billi nagħtu definizzjoni tal-kelma screen time. Mela, screen time għandek dik l-attività, l-attività kollha biex infehmu lill-pubbliku hemm barra quddiem l-iskrin. Issa jekk hux quddiem screen ta' laptop, televiżjoni, mobile phone, you name it. Dik l-attività jekk hux fi sfond ta' edukazzjoni jew inkella fi sfond ta' divertiment, Dik, dik l-attività taqa' taħt l-umbrella ta' screen time. Issa hawnhekk aħna qegħdin nitkellmu fuq il-logħob virtwali, bl-Ingliż aħna nsejħulu console gaming, li tant huwa popolari kemm maż-żgħar tagħna, kemm maż-żgħażagħ, adulti u anke anzjani llum il-ġurnata. Vera. Hekk hu, hekk hu. Bħal kollox, għandek il-pożittiv u għandek in-negattiv. Meta nħarsu lejn il-logħob virtwali speċjalment fit-tfal tagħna, importanti li nżommu għajnejna miftuħin, Veronika. Għajnejna miftuħin għal ċertu riperkussjonijiet. Noqogħdu attenti għaliex għax l-attività tal-logħob virtwali tista' tibda tieħu post il-xogħol tal-iskola, pereżempju. Il-qari u l-istudju jista' jibda jieħu post ukoll l-interazzjonijiet soċjali tat-tfal tagħna ma' sħabhom fid-dinja mbarra. Jista' wkoll jibda jieħu post l-interazzjonijiet mal-familja. Jiġifieri hemmhekk tajjeb li nżommu għajnejna miftuħin u nkunu konxji biex kemm jista' jkun it-tfal tagħna tali attività ma jitfgħuhiex post numru wieħed fil-ħajja soċjali tagħhom, fil-ħajja professjonali ta' studju tagħhom. Irridu noqogħdu attenti wkoll Veronika li t-tfal tagħna ma jaljenawx lilhom infushom mid-dinja reali. Int qed tgħid xi ħaġa verament tajba però illum il-ġurnata verament saret diffiċli illi jkollok tfal minn età anka żgħira ta' four years qed ngħid ta' ta' erba' snin ħames snin illi ma jkunux iridu dawk il-ftit minuti jew forsi ejja ngħidu minuti għaliex hawn min iħallihom anka sigħat bil-laptop jew inkella bl-iPhone jew mobile phone f'idejhom biex jaraw jew xi logħba jew xi xi dawn il-logħob li jħobbu jaraw jew tat-toys, jiġifieri hija impossibbli ħafna wkoll imbagħad il-ħin limitu li tihom għax once li tgħidilhom il-ħin għadda ma jridu bl-ebda mod jitilqu minn minn minn Hija diffiċli biex taqlagħhom minn quddiem dak l-iscreen ejja ngħiduha kif inhi. L-importanti imma li jkun hemm il-bilanċ, aħna hawnhekk m'aħniex qegħdin ngħidu li ma tagħtihlux il-ħin quddiem l-iscreen, imma jrid ikun hemm bilanċ. Għaliex, kif kont qed ngħid, il, jekk ikun hemm l-eċċessività, dik il-ħażin, Veronika, l-eċċessività, meta l-bilanċ jiżgarra u ma jibqax ikun hemm kontrolli, hemmhekk it-tifel jew it-tifla tibda, tista' tibda taljena ruħha mid-dinja reali, x'jiġifieri attività oħra li taqa' taħt l-umbrella ta' screen time hija s-social media. Illum il-ġurnata t-tfal tagħna kapaċi jibdew jemmnu f'norma li ma tkunx veritiera, pereżempju n-norma tas-sbuħija. Għaliex jiena m'għandix l-istess fiżiċalità ta' persuna oħra? Jiġifieri barra mill-aljenazzjoni irridu noqogħdu attenti wkoll fuq dak li bl-Ingliż insejħulu overexposure. Stimular żejjed tal-moħħ u anke tal-għajn. Meta t-tfal tagħna u anke aħna Veronika nqattgħu eċċessività ta' ħin quddiem screen jista' jkun hemm riperkussjonijiet fuq is-saħħa fiżika tagħna. Ikollna uġigħ ta' ras, għajnejn ħomor, nuqqas ta' rqad. Jiġifieri jekk inżommu l-iscreen time f'bilanċ, il-logħob virtwali f'bilanċ, issa hawnhekk ħa nilgħabha daqsxejn tal-avukat tax-xitan, Veronika, irridu noqogħdu attenti li kull ħin quddiem l-iscreen fl-eċċessività tiegħu, anke studju żejjed, pereżempju, ħin twil ta' studju, ħin twil ta' xogħol, hemmhekk jista' jkollu riperkussjonijiet fuq is-saħħa fiżika tiegħek. Allura jrid ikun hemm bilanċ, bilanċ ta' ħin, jiġifieri t-tfal tagħna rridu kemm jista' jkun indaħħlu fihom sens ta' kontroll ta' ħin u dak il-ħin ma jinqabiżx. Issa, jekk ikunx permezz ta' ċertu reward scheme, pereżempju, it-tfal tagħna marru tajjeb fl-iskola, marru tajjeb fl-eżamijiet u flok siegħa fil-ġurnata, sagħtejn fil-ġurnata, għalaqna daqsxejn għajnejna u għal darba bħala premju żgħir għax-xogħol li għamel l-iskola nagħtu siegħa oħra żejda. Imma noqogħdu attenti li ma tkunx xi ħaġa repetuta u ma tkunx xi ħaġa ta' kuljum għax, nerġa' ngħid, kapaċi jkun hemm riperkussjonijiet. U jiena nixtieq ukoll nagħmel enfisi fuq it-tfal, speċjalment dawn iż-żgħar, ħames snin, sitt snin, għaliex qegħdin jaraw ċertu videos ukoll fejn juruhom il-ħajja kif għedt inti li mhix il-veritiera. Għaliex jaraw ħafna pereżempju affarijiet ta' nies sinjuri li għandhom kollox, li jista' jkollhom kollox, jistgħu jagħmlu li jridu daw, li jista' kollox jiġi ta' malajr u bil-magics. Jiġifieri huma faċilment jirrelataw imbagħad ħajjithom mhux vera ma' dak il-personaġġ jew dik il-persuna li qegħdin jaraw virtwalment. Jiġifieri importanti ħafna li nagħmlulhom dik id-distinzjoni mill-ħajja reali għaliex huma jidħlu qishom ġo dinja oħra. Ekku. Ma nafx jekk tix tagħti messaġġ għax qegħdin jagħmluli sinjal li l-ħin għad-dispożizzjoni tagħna diġà għadha ma importanti li nagħtu messaġġ. Iva, l-unika messaġġ li nagħti, Veronika, napproċċja daqsxejn lill-ġenituri. Ekku. Jekk iħossu l-bżonn li jkollhom daqsxejn ta' aktar informazzjoni jew ċertu pointers kif jistgħu jinteraġġixxu aktar mat-tfal kif u x'fatt ta' jċemplu fuq il-linja ta' sapport nazzjonali tagħna kif qed jidher fuq l-iscreen wieħed seba' Seba' seba' u hemmhekk għandna aġenti mħarrġa fejn tistgħu titkellmu magħhom u jtukom l-informazzjoni li tant illum il-ġurnata f'din id-dinja moderna u teknoloġika tant saru l-ikel il-bżonn tal-ġurnata. Ekku, grazzi ħafna Kane. Grazzi lilek Veronika. Nirringrazzjak ta' din l-informazzjoni importanti ħafna li kif għedt int ikun hemm bilanċ bejn dak li nagħmlu u x'valur il-ħajja reali għaliex kultant verament nintilfu Fuq dawn l-imberkin tablets u mobiles tagħna f'ħajja u f'dinja li toħodna 'il bogħod mir-realtà. Aħna se nkomplu għaddejjin bil-programm, ibqgħu magħna.